my country people una welcome back to my channel today stella okwabwe don come out to come assure her elder sister wey be say be sandra okwabwe say her battles na her own battle and they will always be also chichi don come out to come throw serious shade at phyna and she don delete the tweet immediately so sometime yesterday um flavour bury im papa may God rest his soul dey say na celebration of life because actually the man actually advance and the celebration the everything went fine but the thing wey be say bring controversy to that particular event na the fact say Bella sister wey be say be Sandra come out to come claim favour as her husband reason the main reason why be say dem dey vex say she come and come claim di guy na di fact say di guy actually neva acknowledge her publicly for months. Di truth be say, a woman wey be say come out tok um tok say my father-in-law and she wear wedding ring, I no know why pipo dey see di tin as a big deal. We no go fit entirely blame pipo dragging her becos her husband, so-called husband, im don refuse to flaunt her even afta paying her bride price and marrying her in secret. Pesin wey be say get two children togeda, happy to show off your wife but you you dey see people wey be say dey drag her dey insult her everyday but you just keep quiet like say she no matter that type of attitude dey do me one kind for body so a particular video surface online wey be say Flavour dey talk talk say some years back he dey talk about how he no wan marry blah blah blah so Bella wey be say be Sandra sister come come out for her IG story to come drop a particular note for her sister. Before I drop the note wey be say Bella drop for her sister, ma I play the video of wetin Flavour talk few years ago. You have to be that person for yourself first, first. and then when you're done with yourself, you now start looking for. You understand? So I'm not in that mental space right now. If I tell myself I'm looking for a wife now, I will fail

it's not you know the worst thing you can do is to treat a woman bad knowing fully well i cannot because i look at i looked at the whole thing i tell myself oh boy sometimes i see beautiful people online with all their you know

Bella come come out come respond with all the boo haha and the dragging bobo tibo wey be say dey go on for that burial she come come out put her pic her sister picture for her IG story come say my love my best friend my gist partner my gossip partner one who literally knows everything about me I will move mountains for you your battles are my battles and will always be I love you so much my sister. The truth be say Sandra no dey joke with Bella and Bella on the other hand she no dey joke with Sandra. When it comes to Bella and Sandra relationship, na one relationship between siblings wey be say I admire a lot. Yes, when it comes to celebrity, because Bella, that time wey be say she talk about her story when they dey for inside level up season, you go realize so say from the way Bella talks about Sandra, you go know so say Sandra don make a lot of sacrifices for them as a family. if for once bella dey come out to come back her sister up na something wey be say we suppose admire and not drag as she drop this statement people come dey ask her say which battle you dey always fight wey be say we no wan hear another one person here come say who are they always fighting come put laughing emoji very insecure family so bella praising her sister now mean to say the family dey insecure some people um they just they just get this um hater spirit inside them they no fit just change as una dey insult her sister make she just lay back or make she follow una dey insult her no now she go try to make her um, sister feel a little bit better not that sandra even send trolls oh, because since we don't know sandra since that time she did that soup she not dey even talk That one say flavor for once acknowledge your wife haba no be my business sha come put three love emoji i don talk ma on any man wey be say if you be my husband or boyfriend or anything wey be say you wan be you con you no acknowledge me for public me i no go ever acknowledge you for public whether if you like me you be obasanjo i no go acknowledge you too so onto fina matter fina she do a new photo shoot wey be say she wear wedding gown as we all know um, fina 26 birthday the last birthday she did before this new birthday wey be say she do so she actually wear wedding gown for that particular video so this one again this year she come wear wedding gown again as in i don't know whether this one na to seal the birthday off or she just wear am randomly to take snap picture so chichi come see the picture come come out to come um, throw um, shades at the girl unprovoked this one na chichi find trouble for this particular scenario so this na the picture wey be say fina drop this na the fine beautiful cloth na wedding gown as you can see the veil and everything na she come come for Twitter come write come say some people will wear wedding gown all through 2024 make them no see husband they know themselves she talk am finish she come delete the tweet but before she delete am you know na bloggers already capture am chichi this attitude of you always using fina to chase clout na dey pain me for where you dey use using husband to mock another woman whereas you yourself you never marry so i no know the one wey be say you dey talk about Did Chichi don marry wey be say we no know about? I dey even hear one kind rumor say Chichi and dey dey do one thing and Soma dey dey do one thing one thing. I hope say no be true because if na true e no go funny. Ehen. Chichi and Soma dem no suppose dem no that suppose that kind of news no suppose even surface in the first place. I'm not saying that two of them are not adult but i no believe say soma go fit behave like dat but na just rumour for now we never confirm the fact na allegedly na we still dey talk about for those two of dem matter you see some reaction after chi chi actually come out to come shade phyna come use fear fear delete the tweet immediately the first person hear say So na so Phyna go dey her lane, people wey we don forget go wan use her trend, come put laughing emoji. Another one come say, no one heard of Chichi without Phyna, boom, Phyna don resurrect some people career again. Another one say if Phyna reply her now, she will start to form victim. It's been how many years Chichi and Fina they still dey fight. Chichi, if uh, Fina dey avoid you, why not avoid her too? The girl go dey her own, you go just go find her trouble. If she wan wear wedding gown every day of her life, wetin concern you now? Another one say if Fina replies her now, everyone will be on her case. They should settle their differences, Jerry, and move past whatever happened in the past. Sister, thank you. Another one say Chichi allow Fina breathe. Fina dey chill now. you don carry trouble go meet her for her chilling spot you sef you never marry oo pot calling kettle black I no talk say na attention na if Chichi dey find because as she don talk this thing so definitely Fina go respond because that one no dey sabi hear something make just ignore some people no she must respond to everything so definitely she must answer this Chichi for this thing wey Chichi talk so another one come say I wonder if not for Fina how will Chichi trend next one say this one just dey look for any means to trend or the last person say this girl is oshesh oh but if the other girl reply now then go talk say na her own too much ha some people they cause trouble oh hmm anything wey be say fina reply chichi chichi go need to manage am because after all na she start the gbas gbos take care una bye